Awle, thliartu te ka channa lah ka lo lang leh vek cheu a. Hmeichhe Ramdinpui tual theihna chung changah mi pahnih an in puang ta a. Hei hi thu thar ber a ni a, August ni sawmhnih kum sang ni sawmhnih paruk, Murthawm North Tleirawl HE Ramdinpui tual theihna chung changah Denghming Thanga kum sawmhnih leh Lalneih Kema kum sawm thum pali Murthawm North khua ve ve in a mawhphurtu an nih thu vawiin khan Police hmaah an in puang a ni. Mizoram Police thu chhuah tar lan danin HE Ramdinpui tual theihna chung changah hian Lunglei Police Station ah thu buai zeh luh a ni a. Thubuai hi a chhui tur a ruat bik, Lunglei Police Special Investigation Team, SIT, in a tih rih tangin uluk takin an chhui a, rinhlelh kai thei tur thil awm te. Chhui chian nan mi hrang hrang koh an ni a, Police ten phone hman dan, digital evidence leh forensics evidence an kalpui atang a, an mi rinhlelh te chu hlur bingin finfiahna leh zawhna chi hrang hrang zawh hnuah an mi rinhlelh zinga mi pahnih, Deng Hmingthanga kum sawmhnih leh Lanneih kima kum sawm thum pali mul thum nawt ve ve chu vawiin khan in puangin Hmeichhe Ramdin Puii chu an tha a nih thu an sawi a ni. Heng mi pahnih te hi dan angin vawiin chawhnu dar khat khan man nghal an ni a, vawiin ve khan jail ah dah luh nghal an ni. Mizoram Police chuan. Hmeichhe Ramdin Puii tawlthiahna chungchang chu chhui mek a nih avangin thil thlen dan kim chang leh finfiahna evidence hrang hrang chu tar lan thei a ni rih lo tih an sawi a. Thu langa thu chhuah siam zel a nih tur thu leh mipui te chu. Police hmalakna ngaichang zel tur leh. Mahni thu a hma la lo turin an ngen a ni. Mizoram Police ten an chhui chhuak thei hi a lawm tak zet a, a tuartu a chhung leh khat te tan te pawh thil a awm tak a ni a, chhui chhuah lo a han tham ral mai tur a ngaih tur kha chuanin mi tam tak te rilru kha an a ni. Ama erawh chu hei rin loh deuhin an chhui chhuak ta hlauh a, an veng mi an ni leh nghal a. Mi tam tak pawhin a an rin dan kha nia an khaw mi rin ang ngei inti hianin an man chhuak ta an in puang ta ngei ngei a. Heta pakhatin tin a rawn sawi a, hei hian nia engemaw pawikhawihna a awm hlekin ral thlan chuti kha te kan tir ngawt zel a, a ram lei lung fate ngei sualna nasa tawh dan hi kan in pawm ngawm a hun kan tih sual a, midang puh tur kan zawn chhung chuan. That lam aiin a zual tawlh tawlh dawn. Zoram hian Kohhran suak ni loin Kohhran tak, sual deuh ngam, kan mamawh tawlh tuk tiin a rawn sawi a. Heta pa pakhatin, Hminga eng ti zia nge ni ta? I thiannu leh nangmah kawm ngaih em em tu che chungah hetianga i chet mai leh aw. Kima, nang pawh a pianpui unaupa angin a ngaichhia. In va han lo rap thlak dun tak em aw. Sala, damchhung leh thlem tal ta ngei ngei ang che aw. La hran khum zui che ula ka ti a nia, tiin a sawi bawk a. Hei ai thuchiang zawk leh changthlung zawk te pawh police ten a rawn post zel tur a ngai ila, ala changthlung loh deuh mah mah a an chhui chhuah dan vel te. Police lam hianin a inpuan thu a rawn sawi ringawt a, an veng mi an nih thu te. Amaherawh chuan chhui chhuah dan khatiang vel kha ngaihthlak an awm dawn a, nakina a rawn post leh vat tur a ngai ila, khatiang te pawh ka lo ngaichang ila ka rawn update leh vat ang a. Amaherawh chu mi thenkhatina an nghahhlelh zia te he thil chungchang hi. kan hria ang a, an comment a thenkhat te pawh hi kan tar lang a, ngeihnawm tak tak te pawh a mah. Chu bakah an chhung leh khat leina te, an thian te, khatiang an veng mi te, an khaw mi te kha hetiang comment section ah hianin thil an rawn sawi ve thin a, a tangkai pha thin hetianga an comment na hi. Ka fel bik ka ti lo, hmeichhe naupang mipa puitling pahnihin. An that duh hi fanu ka nei a nih avang a ni mahna na ka ti ve hlawt, hremna a nep tur a ni lo, tiin a sawi a, pakhat hianin. A lawmawm hle mai, tualthattu an hre chhuak chu a lawmawm hle mai, thaw a veng deuh huai mai. A phu tawk hremna pe ngei se la, chutih rualin tisual ve lo, zak ngawih te chuan tuar ve lo hram se, tiin a sawi a. Ka lo ngaihtuah daih chu an chung leh khat te tan hian khaw hi a van hrehawm dawn tak em, chutih rualin an man chhuak chu a lawmawm khawp mai, a van lawmawm ve aw. An man chu an phut tawk hremna na tawk tak hmu ngei rawh se tiin a sawi ne. An thah chhan hi pawng sual ni si lo, a ni la kian nuna chan tur khawpa mipa pui a sawi ka ring lo, rilru a la buai nuai dawn a nih hi, a chhungte tan chuan a lawm awm e, hrilh a nih chuan a dang pawh an dawp chhuak zel tur a be se ang tiin a sawi a. Heta pakhatin hetiang misual awm ngei na hre lo hi chu an hmel nen hian tilang zel ila pakhat vel hi chu. Mipui thinrim hi an chil hlum ve ila, tualtha te hi a hlem phah deuh maithei a ni, tiin a sawi a ni. Van lawm awm em, khawtlang an intiraltirei lutuk pawh hi an ngaihawm tel hrim hrim, tiin a sawi a. Eirawt hmeichhia awmnem pawisoi lo pawh that duhtu hi na takin hrem an phu, chhui chhuah an har danah inrawlh dang an la awm em ni aw tih theih a ni. Ngaihtuahna a ti thawi, inrawlh dang an awm pawhin police hian man chho vek tawh se. Khawtlangfaitu an strict hian sualna a nep thin a, yma VDP ruih hlo do leh a dang te, kan dem rawn luai luai te hian rat tha a chhuah ber lo tih Mizo mipui te pawh hian hre thar ang u, hlawh nei lo va khawtlang tana thawk hruaitu thahnem ngai tak tak te, mi in pe te tha ti hnu fum loh zawngin social media kan hman thiam a pawimawh zia hei hian a ti chiang khawp mai. Tiin a rawn sawi ve bawk a pakhat hianin, dik pawh a dik ve reng bawk a. Mipui tam tak chu he thil ah hian an lo beidawng hman hial a, an chhui rei tawl tuk. Chhui chhuak tawh dawn em ni? tih te rilru te mi tam zawk in an nei hman hial a. Amarawh chu, amarawh chu, ka sawi ta ang khan in Lunglei Police te hnu chhui kawng ah an fimkhur a, an uluk a, an duh tui bawk a. Hman mawh vut vut a, tih theih a nih loh thu te pawh an ni pawn an sawi hial a ni kha. Amarawh chu uluk tak leh fimkhur tak a, hetia an chhui tak ah chuan in. mi pahnih chu mi police te hmaah a in puang ta nge nge a mipui te pawh kan dawh thei ngei zia heta tang hian a chiang mai awm e. Tual thahna rapthlak leh nun rawng tak a thlin nawn fo tawh lo nan hianin pawi khawih tu te hi an a thei ang ber a hrem hi ni thin sel a. Sim phah mai lo maw tih te rilru a awm rum rum a ni. Chu chu mi tam zawk te rilru a nih a rinawm a. Kan hrem dan ka in hrem dan pawi khawih tu te in hrem dan hi Mizoram ah chuan han ngaih tawh chuanin a la nep ang reng khawp mai a. Case serious tualthahna hetiang ang chiah phei chuanin Mizorama hianin an hremna dan hi han sak deuh se, han kherh deuh se la, thi si lo che thei lek lek ang khanin han tuam hlawm se la hetiang pawi khawitute hi an rilru chhung ril bera inchhir tur khawpin han hmaisa se la, Police lam hianin han sawisa se la, an zawng chang duh miah lo mai thei bawk a ni. Payroll pawi sawi lo tak, mi fel tak a nia amah hi. Tute pawhin a hrechiangtute chuan an sawi thin a. Tiang a puikhawihtu te hi comment na pakhat a rawn tah lan dan khan in a mar thian te ngei le. A hmelhriatsa te niin a rawn tah lang tel a, a thian pan hi nge nge a pakhat zawk phei chu a rawn tah lan dan in. Thenkhat hi chu kan thian tha tak te emaw kan tih lai hian in hnung lama min rawn bei tum tu te hi an awm thin a, heta tang pawh hian a chiang viau a. Chu bakah an khawmi a la ni leh nghal a. Hetiang a Echiram Dinpuii that duh tur khawp hian in engtin tak an rilru siam ang maw? An rilru chu a insual nasa ve viau in a rinawm a. Siramdin pawi hianin an lakah hianin pawi a sawi chu a rinawm chiah lo a, amaherawhchu chu thil dang te pawh nih a rinawm a. Police lamin thuchiang zawk te a rawn tar rang leh vat tur a ngai ila, an la chhui zui mek zel a. He thil ah hian midang te pawh a la inrawlh lo ang tih a sawi thei lo a. Mi dangte pawh an man leh thut thei. A thattute hi hmel felfai tak an ni hlawm leh nghal a. Lan dan atang ringawt a inteh hi chu tunlaiah phei chuanin a tihchi lem tawh lo a ni. A thianpa an tih pakhat phei hi chu kum sawmhnih lek a la ni leh nghal a. Eng emaw an inkarah intih thiam lohna, inhmuh thiam lohna a awm ngei niin a lang a. Hetianga tualthlahna tur duh khawp a a thianpa han awm ta mai hi. An khawtlang hruaitute pawn an khawchhungmi rinhlelh an nih loh thu te pawh an sawi hial a. chu teng tur awm ang, an rin loh thu te pawh an sawi neih kha, Amara chu hei an khaw chhung mi ngei in an that a nia. A pawi tak zet zet a ni. A that tu te lah tual that duh tur hmel pawh lo khawp a, hmel fel fai leh. A va fel ve aw tih mai tur khawp a, hmel fel fai pawh a ni a, Amara chu hei rin loh tak in hei chu Ramdinpui mi pawi sawi lo tak mai, mi fel tak ti a mi ten an hriat dawn chu an that a nia. Police ten thil dang an chhui chhuah leh vat hi a nghah leh hlawm khawp mai a, rawt update zel kan tum ang a. Rawn dah leh vat kan tum dawn nia, a rawn tar lan hunah police lam hianin kha tih chin zawng kha ni se, he thil chungchangah hian nang pawh comment na la mailoh pe ve dawn nia.